Kwa ihinda rĩtanyihĩire ciumia igĩrĩ, itinga rĩrĩ rĩa rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ rĩkoretwo rũkwamĩte rũĩ-inĩ rũrũ rwa Nairobi. Itinga rĩrĩ rĩrĩa rĩarĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtheria rũĩ rwa Nairobi rĩrathiĩ na mbere, no ĩndĩ mĩhang'o yarĩo ĩrakwamĩra o haha. Gũkinyanĩria rĩu, mĩhang'o ya gũkwamũra itinga rĩrĩ no ĩrathiĩ na mbere, no ĩndĩ itinga rĩrĩa rĩahetwo kũruta wĩra ũyũ o narĩo rĩgekora rĩkĩremwo nĩ wĩra ũyũ. No kũringana na ahũri biacara arĩa marutaga wĩra hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũrũ, marauga nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Ihinda rĩrĩ gĩtũmi gĩa rĩkorwo rĩ hau, ithuĩ tũkĩona na mawoni maitũ, he mũtumia wathũkangĩirio indo ciake haha na agĩkorwo ena ruo rũingĩ mũno. Na thutha wa kũigua ena ruo rũingĩ mũno, nĩ augire harĩ o gĩko egwĩka. Na tũrona tarĩ kĩo hihi gĩtũmi kĩmwe kĩnene gĩa gũkorwo Itinga rĩu rĩremeire gũkorwo rĩkĩrutwo rũĩ. Nĩ twaiguire ruo rũingĩ mũno na nĩ njũĩ o mũndũ o mũndũ rĩ kũrĩ ũrĩa arĩragĩra erire Ngai. Na niĩ nĩ nguona kĩrĩro gitũ tũrona ta gĩkinyĩte kũringana na ũguo nyamũ tũrakite wegereire ĩregeire handũ haha. Aikari aya mathiĩte na mbere na kuuga atĩ kuuma mĩhang'o ya gũtheria rũĩ rũrũ yambĩrĩria, Nĩ makoretwo magĩthiĩ hathara nene tondũ nyingĩ cia indo ciao nĩ ithũkangĩtio. Na hathara ĩrĩa twathiire ona ndiũĩ tũngĩhota kuuga atĩa na ti rita rĩa mbere. Ahũri biacara maugĩte itanya inene rĩa kũmeheria handũ haha nĩ mũndũ ũrenda kwĩgwatĩra gĩcere kĩa mũgũnda ũyũ nĩguo kwĩguna we mwene. Rĩu ona ithuĩ thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩtũrore. na ĩkamenya ũrĩa tũbatiĩ gũikara ona okorwo nĩ cũnkũ ta ũcio nĩ aramenya makandĩka ma ngirogoni kĩwanja kĩrĩa maheirwo nĩ arubatura harĩa kĩrĩ athiĩ amere kĩwanja kĩanyu nĩ gĩkĩ mathiĩ makarutĩre wĩra ha makarutĩre wĩra hau kĩwanja kĩu gĩtuĩkaga nĩ ĩka ĩmwe na nuthu ona mangĩkĩya kũiganĩra acio angĩ matigwĩkombora iwanja Ihinda-inĩ o rĩu, ahũri biacara nĩ morĩtie thirikari ya kaunti kũmateithĩrĩria kwĩgwatĩra handũ hangĩ ha gũtwarithĩria biacara ciao na mbere tondũ haha noho hararĩ mwĩhoko wao.

Ũũ nĩguo maũndũ mahana mwena wa Kirogoni mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa itinga rĩrĩ rĩkwamĩte thutha andũ angĩ magetĩkia rĩkwamĩte nĩ ũndũ wa maũndũ ma Ngai na arĩa angĩ makiuga nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũganga. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Wanjikũ.